Pathian Thu Thianghlim i lo ngaithla ang u, Genesis bung sawmhnih leh pakhat, Isaka pian thu. Tin, Lalpa chuan a sawi tawh angin saree chu a zuk kan a, Lalpa chuan a sawi tawh angin saree chungah a tihsak ta bawk a. Tichuan, saree chu a rai a, Pathianin. A hnena a sawi hun ruatah tak chuan Abrahama chu a tar hnuin fapa a hrinsak ta a. Tin, Abrahaman a fapa neih. Sarin a hrin saka chu a hminga Isaka a sa a. Tin, Pathianin thu a pek ang khan Abrahaman a fapa Isaka chu niriat a tlinin a serh a tan sak a. Tin, Abrahama chu a fapa Isaka a neih lai chuan kum zami a ni a. Tin, Sari chuan, Pathianin mi tinui ta, mittin a hria apiangin mi nuihpui a nga ti a. Tin, amah vekin Sarin naute te a la pawm ang tih. Tuin nge Abrahama hnenah a sawi ngaihna hria ang? A tar hnu hian fapa ka hrinsak tak hi, a ti a. Tin, naute chu a lo chhang lian a, a hnute hnek an bantir ta a. Tin, Isaka chu a hnute hnek an bantir ni chuan Abrahama'n ruai ropui tak a chhe a. Hagari leh Ismaela hnawh chhuah thu. Tin, Aigupta mi Hagari fapa Abrahama tana a hrin chuan a nuihsan lai sarina hmu a. Chu mi avang chuan Abrahama hnenah chuan, He bawihnu leh a fapa hi hnawt chhuak rawh. He bawihnu fapa hi ka fapa Isaka rorua puitu tur a ni thei lo vang, a ti a. Tin, chu thu chu a fapa avangin Abrahama ngaih chuan thil tha lo tak a ni. Nimahsela, Pathianin Abrahama hnenah chuan, Naupang chungchang thu leh i bawihnu chungchang thu leh bawi chungchang thu hi, I ngeiin thil tha lo tak ni suh se. Sarin i hnena thu a sawi zawng zawng chu zawm rawh. I saka ah hian i thlah te an la ti dawn si a. Tin, Buainu fava ah pawh hian i thlah a nih avangin chi tih tham zet ka la siam ang, a ti a. Tichuan, Abrahama chu zing taka a tho va, chhang leh tui thawl tui a khat a la a. Hagari a pe a, a ko kiah a chhuan sak a, naupang pawh chu a kal tir ta a. Tichuan a kal a, Birseba thla lerah chuan a vak a vak ta a, tin tui thawla tui chu a lo awm ta lo va, tichuan naupang chu hnim buk pakhat hnuaiah a dah ta mai a. Tin, naupang thi tur chu ka en ngam lo ve, a tih avangin a kal a, hla fe thal kah phak tawk angah hian a hma zawnah chuan a va thu ta chawt a, tichuan a hma zawnah chuan a thu a, ring takin a chak ta a, tin Pathianin naupang aw chu a hria a. Tin, Pathian van tihkohvin vân aṭangin Hagari chu a zuk a va a hnênah, Hagar, eng i ti nge ni le? Hlau suh. A awmna a naupang aw kha Pathianin a hria a si. Tho la, naupang kha kai tho la, i kutin chelh rawh. Amah chu chi ropui takah ka siam dawn a sin, a ti a. Tin, Pathianin a mit a tihvârsak a, tui chhun chhuah a hmu ta a. Tichuan, a va kal a, tui thawlah chuan tui chu a thun khat a. Naupang chu a intlîl ta a. Tin, Pathian chu naupang hnenah chuan a awm thin a, a lo chhang lian zel a, thlalerah a awm thin a, thal kah thiam mi a lo ni ta a, Paran thlalerah chuan a awm a, tin, a nu chuan Aigupta rama ta nupui a nih sak a. Abrahama leh Abimeleka inbiak remna thu. Tin, heti hi a ni a, chumi lai vel chuan Abimeleka leh a sipai pawlhotu Ficola chuan Abrahama hnenah, I thil tih apiangah Pathian i hnenah awm zel thin a. Chutichuan tunah hetah hian Pathian hming chhalin kei leh ka fapa leh ka fapa a fapa pawh tih der lovin ka lo khawngaih tak che ang khan kei leh i awmna ram hi khawngaih ve thung zawk turin ka hnenah chhia chham rawh khai tiin a sawi a. Tin Abrahama chuan, Ka chham ang chu a ti a. Tin, Abimeleka chhe a hlawh ten tui chhun chhuah an chhuhsak avang chuan Abrahaman Abimeleka chu a zil a. Tin, Abimeleka chuan, Chumi thiltitu chu tu nge ni? Ka hre ho lo mai nang la in mi hrilh si lo va, vawiinah chauh lo chuan ka la hre ve ho lo mai, a ti a. Tichuan, Abrahama chuan Beram te leh bawng pa te a hruai a, Abimeleka hnenah a pe a. Tin, an pahnih chuan thu an thlung ta a. Tin, Abrahama na beram rual zinga mi beram no a nu pasarih a dah hrang a. Tichuan, Abimeleka chuan Abrahama hnenah, Beram no a nu pasarih a hranga i dah hi engti zia nge ni? a ti a. Tin, a ni chuan, He tui chhunchhuah hi keimahin ka laih a ni tih mihriatpui na turin, heng beram no a nu pasarih hi ka kut ata i la tur a ni, a ti a. Chu mi avang chuan chumi hmun chu beer seba a vuah a, chutah chuan an pahnih a chhia an chham dun avangin chuti chuan beer seba ah chuan thu an thlung ta a. Tin, Abimeleka chu a tho va, a sipai pawl hotu Fikola nen Filistin ho ramah chuan an hawng leh ta a. Tin, Abrahama chuan Birseba ah chuan far thing a phun a, chutah chuan Lalpa, chatuana Pathian hming chu a lam a, tichuan, Abrahama chu Filistin ho ramah chuan rei tak a awm a. Lalpan kan Bible chang chhiar te ngaihthlatu zawng zawng tan lo min sawmsak leh theuh rawh se. Amen.